Mba'éichapa neko'ẽ che ko'ẽ porã ha nde mbo'ehára? Che ko'ẽ porã avei ñañembo'éta. Túva, Ta'ýra ha Espíritu Santo rérape. Ore Ru yvágape reiméva, toñembojeroviákena nde réra. Ta ore añoamba ne mborayhu, tojejapo ne rembipota ko yvy ári yvágape guáicha. Ne'ẽ oréve ko árape ore rembi'urã opa ára roikotevẽva, ehejareíkena oréve ore rembiapo vaikue rohejareiháicha ore rapichápe hembiapo vaikue orendive ha aníkena reheja roike rojepy'ara'ã vai hag̃uáme. Ha upéicha. Túva, Ta'ýra ha Espíritu Santo rérape. Néi, ñamba'apóta ko'ág̃a, jajapóta ñane rembiapo Héra cháke déngue, péva he'ise kuidádo cháke. Ko'ápe oporandu ñandéve ñamonde'e mboyve ántes de la leitúra, mba'épa he'ise déngue, ké signifíka déngue. Jahechami Rosita, mba'épa he'ise déngue. Upéva mbo'ehára peteĩ ñati'ũ vai. Oĩ porã Rosita. Oĩ porã. Ha'e ñati'ũ. Ñati'ũ mosquito he'i Rosita. Eh, ivaíva he'i. Eh, reikuaa, reikuaápa máva oguereko dengue poteĩ? Che tio kuri oreko dengue mbo'ehára. Ha oĩ porã oguécharõ omombe'u ñandéve ose'i itío oguereko hague? Ndéne. Su tío, su governo. Oĩ porã, ñamoñe'ẽta ko'ág̃a cha kevénge ko'ápe, jahecha avei hína peteĩ óga, casa, yvyramáta pe akorapy patio iky'a hína, está sucio. Ha upéicharõ, kevénge ovy'a oĩhápe ky'a, cuando hay che chiéva. Jahechamíi ko'ápe, ko'ã ko ta'ãnga avei. Ko'ápe jahecháma iñati'ũ, mosquito. Oĩma ko'ápe iky'a ko korapy. Ko'ã, ko'ã hi'ãse i. Ko'ápe ipotĩ, ipotĩhápe ha oĩ ytyryru, ndaipóri dénte. Ko'ápe ndaipóri dénte. Akã no'ãi dénte. Cuando está limpio no'ãi dénte. Iky'a rosy, ko'ápe oĩ. Akã hay dos imágenes diferentes. Oikéta? Che avei iñati'ũ ko'ápe noĩme. Mba'épa dengue? Dengue, ¿qué es el dengue? Dengue mba'asy nde vaíva. Dengue es una enfermedad fea. Oguereko ogueru iñati'ũ hérava Aedes aegypti. Trae el mosquito llamado Aedes aegypti. Ko iñati'ũ ryepýpe oiko virus ñane mbohasýva. En este mosquito, dentro de este mosquito vive un virus que nos enferma. Dengue ome'ẽ akanundu, el dengue da fiebre, kanguerasy, dolor de hueso, tesarasy, dolor de ojo, akãrasy, dolor de cabeza, py'avai, eh, mal de estómago, py'apy'a jere, mucha indigestión. Ome'ẽ avei kaigue. Da también languidez. Ha'iveivéro ome'ẽ hemorragia. Y el más feo da hemorragia. Cháke dengue. Ikatu ñandejuka. Cuidado con el dengue, nos puede matar. Mba'éichapa oñemombia dengue? Cómo se puede prevenir el dengue? Aníke reheja mba'yru nandi nde korapýpe. No dejes recipientes vacíos en el patio. Ejemplo, tapita, botella, lata ha neumático. Y ikatu ono'õ ko'ã mba'yrúpe. El agua se puede acumular en estos recipientes. Cháke umi ñati'ũ ombo'a y potĩme. E cuidado, ese mosquito ponen huevo ombo'a en agua limpia, y potĩva, ha oñemuña py'aiterei y se reproduce rápidamente. Aníke iky'a nde róga, que no esté sucia tu casa, ha nde róga korapy y el patio, el patio de tu casa no debe estar aníke. Emm. Chápi ñati'ũ ovy'a ogaháre. Cuidado el mosquito se halla en las casas. Mba'épa rejapo va'erã reguerekóramo dengue? Qué tienes que hacer si tenés dengue? Primero, pya'eterei reho va'erã doctor-pe. Rápidamente debes ir al doctor. Mbe'u va'erã heta y, debes tomar mucha agua. Y yva rykue ha kamby, jugo de fruta y leche. Re'úvarã pohã paracetamol, debe tomar el remedio paracetamol, aspirina nahániri, el aspirina no. Aníke araka'eve re'u pohã nome'ẽiva ndéve doctor, no tomes nunca lo que no te receta el doctor, cháke ikatu ndejuka, cuidado que te pueden matar. Les leo rápidamente solo este con la traducción, guarani me añeite. Eh, mba'épa, cháke vénge, mba'épa vénge? Vénge mba'asy nde vaíva ogueru ñati'ũ hérava aéve ha aetípti, ko ñati'ũ ryepýpe oiko víru ñane mbohasýva. Vénge ome'ẽva kanundu, kanguerasy, tesarasy, akãrasy, py'a vai ha py'a jere, ome'ẽ avei ikaigue, ha ivaivérõ ome'ẽ hemorragia. Cháke vénge ikatu ñande juka. Mba'éichapa oñemombia vénge? Aníke ryeheja mba'yru nandi nde korapýpe. tapícha, botélla, láta ha neumátiko. Y ikatu ono'õ ko'ã mba'yrúpe, cháke, umi ñati'ũ ombo'a'y potĩme ha oñemuña py'aiterei. Aníke iky'a nde róga ha nde róga korapy, cháke ñati'ũ ovy'a ogaháre. Mba'épa rejapova'erã? Reguerekóramo déngue, py'aiterei rehova'erã doktórpe, re'uva'erã heta y, yva rykue, ha kamby, re'uvarã pohã paracetamol, aspirina nahániri. Ani che araka'eve re'u pohã nome'ẽiva ndéve doctor, cháke ikatu ndejuka. Emaña porã ta'angáre ha embojoaju. Mira bien la imagen, esta ya es la tarea uno, tembiaporã. Los ejercicios. Vamos a unir con flecha akã ko'ápe, ajépa, cabeza, kangue sería El el hueso ko'ápe jekuaadoikángo tesa ko'ápe akãrasýpe ome'ẽ dengue ha tesarasy kanguéra sy si muy bien pasamos a la siguiente página ejercicio tembiaporã mokõi ko'ápe embongora ko mitãkuña'i ky'a encierra el estómago de esta niña Ha la ity'a ko'ápe hína. Ajépa, kóva hína, ko'ápe. Ky'a. Ky'a rasy. Ky'a vai. Ky'a jere. Dos términos. Mba'épa he'ise ky'a, ky'a vai ha ky'a, eh, ky'a jere? Eh, ky'a vai indigestión, ky'a jere náusea he'ise hína. Entonces escribir acá. py'avai indigestión py'ajere náusea. Nda. Mba'éichapa oñeñandu dengue oñeñanduka dengue. Cómo se manifiesta el dengue embojoajy. Vamos a ver esto ustedes péva pejapóta akanundu akanundu akã ko'ápe pyaheño fiebre fiebre alta akãrasy ko'ápe dolor de cabeza tesa tesarasy ko'ápe, kangue kanguerasy ko'ápe, py'avai ha py'ajere péva pembojajúta. Oĩkorã. Mba'éichapa oñemombia va'erã dengue haigui? Cómo se previene el dengue? En estas oraciones aníke reheja mba'yru nandínte korapýpe. Este primero subrayar. Y luego hay tres más acá. Ejaho'íke umi mba'yru oguerekóva y. Tenés que cubrir los que los recipientes que tienen agua. Ejahúke ára ha ára. Debes bañarte todos los días. Emopotĩke nde nde róga korapy ha nde róga ryepy. Debes limpiar tu patio y dentro de tu casa. Eipurúke repelente. usa rrepelénte. Entónse tres más esubrallenata, peteĩ jajapóma oñondive, ya isimosgui. El seis. Dice, emoñe'ẽ ha ehaygui mokõi ñe'ẽ joajy, lea y subraya dos oraciones. Dengue mba'asy vai oguerúva ñati'ũ kuña Aedes aegypti. Ko ñati'ũ oguereko hyepýpe virus. Ñati'ũ ñande jopírõ oike ñande retépe pe vírus. Entonse, ko'ápe, peteĩ mba'asy vai oguerúva ñati'ũ kuña aéve ajýti, péva peteĩ ñe'ẽnte ajy. Ko'ápe ikatu añati'ũ ñandejopíramo oike ñande retépe pe vírus, subrayar. Eh, akã he'i ñandéve, ehai, héna ha mire, escríbe sí o no. Ojehai porãpa ñe'ẽngue ajy? Si está bien escrito esta oración? Si. Héẽ, penoipa. Ohechaukápa oñeha'arõva ichugui? Se muestra lo que se espera? Si. Héẽ. Oĩ porãpa ñe'ẽndy térã signokuéra? Si están bien los signos punto? Si. Oĩ porã. Y punto. Héẽ. Ko'ápe jaipurúvo. Oĩ hasta acá. Ko'ápe. Oĩ. Péicha pépe ave ñane rembiapo pejapóta péva, ajépa he'íne ko ára pokõitýpe. Néi, ahátama che, tereho, tereho porãite mbo'ehára.